Ber litino Acholi, ki odiko ni an atamo ni dok akatti acal dwona bot kaka lwo man an mere mawa Francis Omoro lok mamako tekwaro Acholi ki bene ki cawa ni an atye Lalok pa rudi pyerangwen ma pire telo wigi. Dong i odiko matini, amito ni agam lok pa Honourable Luboya Fearlest, won kom abic me Padee, ma en ocwalo dwone i lok ma an akato kwede bot kaka Luo, kaka Acholi. I kin lok ma an akato kwede ma en odok iye. bota tye lok aryo, me acel mukwongo kato kwede obedo lok ma an akato kwede bot kaka alwo ki litino Acholi ni Rwot onen David Acana, Rwot me Payera, kacel ki Honorable Odongo Ato gin gucato abila pa tiko bot jo me mac, abila pa tiko ma kilwongo ni Baka, ki gucato abila pa laro ma kilwongo ni Laabir ki Lapol ki Lute, ki i abila pa lupayira ma kilwongo ni Lateng, ci en okatti bene ki lok ni myero an agam. Lokke me aryo ma en tye ni odiko-ni dok en okatti kwede, en aye lok ma an akato kwede lawo maca madok i kom gin ma tye ka timme. I pader loko magu ma cikiriti tye ka makogi ki dong i lok kom kafiu ma an aloko iye ni enoni kelo peko ki bot lucat wil. En aye atamo ni lok ma an amito dok iye ki Aa ladit Honourable Oboya Fearlest won kom abic me Pader pien owaco ni lok ki engo ni pe lok ada. Actually i kare ni eni ni ka inen ngati mo ma loko lok mo me kelo lok i kom lawote ma adane peke, Nongo ngatti enoni pe tye ka neno peko ma wan Acholi watye iye. Kadi bed an en ma aloko-ni, an ma aloko pi tekwaro Acholi-ni, ka jengena tye lok weng ma an aloko, an alubo cik, cik ma tipo me tekwarowa yangwa con con con con con con ma en tuc ma obedo ka konyo kaka alwo wun Acholi owiny maber tin. Kaka alwo ma onongo gin tek-ki. Onongo gin tye ki tipo, tye ki cik ma ngat acel acel omyero gulubi. Kaka kacel acel omyero gulubi cik eno-ni, en aye onongo tye calo gin ma dano tiyo kwede ka mito timo jami weng ki kore kore. Ka imito cito ka dwar, omyero in inen ni ilubo cik-ki. Gin mo keken ma in itimo, in omyero ilub cik-ki. Cik eni ni an kubedi ni ma tye nicakke 2020 ma an atye adok i tekwaro pa Acholi en cik ma Tibu oketo wa yang con en aye an alubo cik ki cik. Ango? Tibu oketo cik aboro ma pigi tego nongo tye apar ento aboro aye pigi tego en ka inen ma wa atye ka loki an akwanyo Cik pa Tipo ma peya ka tye ka lok. Cik me acel, Tipo me tekwarowa-ni ociko lwak ni pe dano kutingali. Ma nyuto ni ka in ikako alwor, in acoli i dog ticci weng ma itye ka timone. Pe iting alii ki kaka litino culu kit okene mukene matino ka giwaco alii pe ngeyo. Alii en aye ywayo lok me kelone ma lokke kelo to i kin dano ma eno kilwongo ni alii. Aculu obolo ki caro lok bene ni alii ber ki ogwateng. Mono tipo me tekwaro cik namba acel ma en ociko wa i lworo lapii, Pe itim gin mo ma lapiini peke, ma nyuto ni ka in imito cito ka timo gin mo keken. Imito cito ka lweny ki lawoti nyen ngeyi lapidit? An ma abicito ka lweny-nyi mono? Lwenya ma an abicito iye-ni ma wa obalo kikoma, an alamo lapiina. Ka ma wa obalo kikomi, lami obibedo mit. In ibicito ineko mawala kucel, lacodi pe timo gin nongo labangi lapii. Cik na madit wa iceng pe opoto nongo lok icwinyi. Mono Timote owaco ningo? Ceng pe opor onong lok i cwinyi ka in ineno itimo bal ma ingeyo ada ni bal in itimo. Omyero ikwa kica pien ka kitye ka timo agat, kitimo agat ki tuc pa ceng ki poto pa ceng. Ma nyuti ni ci iweko. Agat eni ma aculi. Tim agat ni a wun tipo pa kwariwa. Wan tin wabako dogwa ni ngati eni ma dong okette ki komwa ma dong mito tyeko wao ni wan tin wan walamo dogwa. ni in tipowa ma ya ikonyowa. Wan tye lwa bako dog wa ni ter lok ka ngati ki poto ceng. Wang ceng otero ci otero. Wang ceng otero ci otero. Otero mabor. Ci ka in pe ingut iweko ki lamo lam ni i ceng opoto ma joro ogato agat ki komi lwor ogato agat ki komi in ibi nongo peko bot lwor cut. Mono cik namba adek. Cik namba angwen. Tong pe kato woko ata. Tong pe kato woko ata. Acholi pe kwanyo tong yam ni con ki con ka nguu omako dano, dano goyo oduru, dano goyo bul, kikwanyo tong. Ka Mirok obino ka monyo dano, kigoyo oduro, kigoyo bul, dano kwanyo tong, cito kede i kom Mirok. Tong ma en aye cimbol me gwoko gang pe kato woko ata. Ka okato, kicito kicobo ki Mirok. Ento, kobedo i cawa-ni, Litino Acholi Acholi tye ka kwanyo tong i kom luwotgi ata labayi bal e Acholi tye ka neko luwotgi labayi bal ma nyuto ni gitye ka turo cik pa Tipo weko ceng bene tye iye Acholi Cik namba abic Pe ilok lok goppa a Honorable Oboya Fearlest In ipenyo ni myero an agam lok ma Pe ilok lok goppa Lok ma an aloko-ni weng Myero ducu awacci ni, lok ma katti ki i doga, nongo cadenne tye, labolle tye, en nongo atye ka lubo cik nam adi? Cik nam abic pa timo me tekwaro, Pe ilog lok goba. Lok eni ma an oromo luboya pia leb loko ni kafiu pe ki gomi enoni, Pe lok ada. I nino dwe pyeraryo wiye abongwen, an aneno waraga ma kicoyo ki RPC me ic acwa River Region ma waragane tye ka kok ni litino pyeradek wiye aboro kimakogi over irregular curfew ma tye ka timme i Padee ki i Pajule. Laco waragane enoni obedo Mister Bralian Tito Okello, Chairperson me Pajule Town Council, Urban. En aye ocoyo waragane. Oweko an akette i kare ma an atye ka lok. Atye ka koko Acholi, atye ka koko to paco Acholi, Honourable Fiale Kiboya kacel ki lwak me Acholi kun owiny gin oweko an alok. Aloko pi koko ma Laditi okok bot Ladit Polic me East Acwa River Region ma koko waragane ni ma waneno ma koni bene acwalo ki i nge lok-ki. Okok bot Ladit RDC me Padeng ni RDC. Omyera macalo won kom me cikiriti oniang gin lutela overdis irregular curfew ma tye ka timme i Pajule ki Padel. En aye oweko i kare ma atye ka lok ki lok kome agur pien agur yam onongo i Acholi peke i tekwaro pa Acholi. Actually pe tye dano mo ma ka minne oto, wonne oto dani eno ni kigwoko i kin i kaka oweko itino kica obedo pe i Acholi. Ma nyuto ni agur ni obino ma lubbe ki tekwaro pa Acholi ma gubedo i dog wan waweko en aye oweko alub labolle eno. Kit gin oweko alubo ni curfew tye oa ki kanyo nama abice pe ikwal gin pa ngati mo. Tipowa ociko okelo cik me gwoko gang ni pe ikwal gin pa ngati mo. Acholi keto cam i dero, ngati pe yabo dero. Acholi keto jamini ka maleng, ngati mo pe kwanyo pe doto ki ot. Pien kilworo cik pa tipo ni ka in itimo, tipo mini pwod. En cik enoni oyubo acholi, oweko. I Dehou Lok Uganda, kiwaco ni kaka maber adada, kaka ma myero in igen, en aye Acholi, pien gin pi lukwo. Nongo Acholi tye ka lubo cik nam abicel, Pe ikwal gin pa ngati mo. En dong kobbe ki cawa ni ka in ineno lobo tye ka to. Acholi tye ka to. Wuwiny maber. Cik mene ma aculo? Cikke eni kitye ka lubo. I opice kwo keken. Eh? I kabedo ducu kwo keken. Eh? Cik na ma bicel? Cikke eni oweko onongo lwor ki worogi i kabedo ducu. Man wun wungeyo, ento kobedo dong kuru. Cik me abiro, Pe idony i ot pa lawoti. Ka iwaco ka tipo waco ka man, kit okene nongo dano pe ngeyo ni pe idony i ot pa lawoti. Pe idony i ot pa lawoti ni en aye dako ma kinyomo. Wuwinj maber, dako ma lawoti onyomo, owanyo lim me lim pa kaka onyomo dako-ni, dako-ni ino ni.

Cit dong mabor, pe itim kii. Kii en aye ngo? Kii en aye kwong. Hum, kii en aye kwong. Kii en aye timo gin mo ma loro ot two. Atamo ni Acholi wun wuwinyo nino ca an akati ki akati ki lok ni acana rwot acana i kare ma rwodi i kare ma rwodi. Gucito ka laro lok i gang ma meggi ma dong rwodi neno calo gang ma meggi, opic ma meggi, acata oryemo rwodi calo gok, loro gek, ryemogi. Leino ni ki, leino ni ki. Jo mukene tamo ni, Ka kenyo.

Gwok oryemogi ma in iki, pien ot eno ni ot ma onongo gin bedo iye. Rom aroma ka dako, in iloro ot ki dakoni, mono in itimo kei? Cik ki pe mito ka in itimo kei. Omyero inen ni in itumo tum wek remo gulwok bal ma in itimo-ni. Man aye cik. Man aye cik ma yam Tipo oketo me gwoko dano. Tye macalo winy maber. I kare ma muni okelo dini ma meggi, dini pa Kricito ma meggi. Kare ma muni okelo dini pa Kricito, muni okwanyo cik-ki eno-ni ma lwor tye kwede-ni, pien kare ma gin gubino ka roto piny gunongo ni lwor onongo dong tye ki system of administration of managing their society. Better than even the way they manage their society. En aye oweko kare ma gudwoko ripot i eoni, i lobo ma meggi, i parliament ma meggi, lweny ocakke nino nino inuni cut i kom lworo. Jami pa lworo weng en aye dong muono ocako tic kwede. Dini ni eo ma muono obino ni, dini pa Kricito ni, ka ada cwali wun wucak lubo cikke eni ma an atye ka kwanowu ni, cik apar-ri. Cik apar-ri kikwanyogi kany, kikwanyo cik atibu. En cik pa Kricito. Cik apar pa Kricito, cik apar pa pa ekilicia ki en tin awaco eh ki kwanyo ki kany. Thoo ladit Honourable Oboya Fearlest kacel ki wun lwak me luo an pe aloko lok ata pien ka jenge na weng tye i kom cik atye ka lubo cik ma Tibu omiyo ki lwak me gwoko lwak dong. Ka in ineno lok ma aryo ma en openya ni, lok me cato abila ma acanagi ocato rwot acana me payera kacel ki Honourable Odongo Atoo gucato abila pa tiko pa palaro pa payera ni enoni ka in inen ki i kom cik pa tipo-ni. Tibu kerwu kacel acel, kacel acel, acel acel, kaka kacel acel, acol winy maber, kaka kacel acel tika abila madit, abila madit ma megi, abila-ni eneni. Tye ka ma tibu-ni otuc bot kaka-ni ki iye, i kare ma jo pa tyeko tye ka wot. Wuweyo ni dano wek oa ki ki Cudan ki Etiopia i kare ma gin tye ka wot-ti, tibu ma megi otudu nongo gin ti pa Yira i loka nam bot pa Yira, otuc i kom bok gotti eni ma kilwongo ni Bakar. En aye oweko Ka in inen tipo pa kaki mukene mapatpat weng, in inongo ni kaka-ni tye kaka mo ni, kaka-ni mukene bedo i East Acholi, ento inongo ni got ma tipo gi myero giwor tye wa i West Acholi. Kaka mukene tye i East Acholi, inongo ni got-ti tye wa i West Acholi. Pien i kare ma dano tye ka wot, en aye tipo-ni obedo tipo me tekwaro, Lubanga obedo ka nyutigi toc ma kun wok ki i kom got-ti, kun wok ki i kom ngo? Bunga kulu. Co tipo ni in pe itye ki twero i kom tipo pa kaka mo ni. Baka ma Acana gubedo dok gukelo lweny i kome ni, me cako ne gin ludonga ni, Lieo ni yang tipo kong pa ayera gularo gotti, pa ayera gularo ba ba dong tyet me aryo, wun lupa ayera bene wuwiny gin ma Acana oywayo ki komwu, pien gubedo i cawa ni ka lupa tiko.

I kare man lupayere onongo ni baka tek tutwal, ento baka tye tung botgi. Lupayere ocako cere wa i kom baka ni baka dong meggi. Ngo mutimme? NM, Lupayere gujuko ni lupatiko dong pe gungol loka nam. Pe gungol loka nam. Patiko onongo ni, Rwot Patiko onongo ni, A! Wan otumu, pien ka in pe ilamo dugi i ye abila, yaka tipo wacci gin ango ma myero in itim me gwoko gang, pien lokke-ni wun dong oto, wun rom aroma ka cwali kobedi cawa-ni. Actually kobedo cawa ni honourable Guya Felix winyo aber. Actually ba kobedo wun wutye ka wot i gin mo ma guko wu peke pien ngat a guko wu kaka en aye tipo ni eh gin a guko wu pe coy dong dyeto macon ka dong in ding i i kwero ne pe o o bot tipo ne nongo dong romo in i neko kaka oweko jo ne pa tyeko kwanyo tong pa yera bene okwanyo tong me laro got baka. Wer ki wero ki wer. Ee, payera kelo ayela i kom got twa, wan dong walaro got ki tong got kwaro, payera kelo ayela i kom bakka, wan dong walaro bakka ki tong got kwaro, payera kelo ayela i kom got twa, wan dong walaro got ki tong got kwaro. Rwot patyeka okwanyo awobe pa patyeka wee obino ka cito ka lweny ki payera, payera bene okwanyo gire ci tipo oloko bakka oloko, bakka oloko owaco ni cuu cuu cuu cuu. Cung pa tyeko kwac na tinni ter ite got baka pa yera kwac na tinni ter ite got baka. Ngat ma odiko onongo latinne oto onongo gotte pe mege. Oweko i kare ma Jon ocito odiko onongo latin papa yera oto ite baka. Baka en ma kobbe teni acana ocato gin odonge ni munu lweny ma nya ocake iye co dong tibu ni tibu me abila wa ma kobbe ki cawa ni ka in i lub an a kobbe ni wunu ngeyo ni wode acoli acel ki ken me winyo loko mager wode acoli acel ki ken pe rwodi ba Ko winya ber, tibi ni malek ayangi wek pe rwodi an kena aye mwaka i cake twenty twenty awoto i te abila pa kaki me acholi oweng abila ni tye kama boco gi lum an awoto iye weng eh. Pien kanya kwo tye iye, kanya teko tye iye ma dong iwekogi o. Man aye tamo ni an agam lok ki ladit Honourable. Obwaya pien en twon kom abit me pa der ni lok ma loko ni ada ni oa ki kanyo. Wacung ki lok ada, wacung tin ka ibi loko pi Acholi, ka ibi timo jami pi Acholi cik en tin dong an akel woko en jok jok ma malo.